Ma en owadu kuom Ruoth, Evangelist Odek Onje. Daher mondo mi akel wach Nyasaye kokalo kuom kanda Kendo akwayo jo Nyasaye duto te mantie mondo mi uikru uwinj wach Nyasaye. Manyalo goli okang' moro kateri okang' machielo. To kapok akelo wach Nyasaye, yie mondo mi gwedhri kod wend pak mabirono. Nyasachwa mondo ogwedhu duto.

Waduto wageng'uru wang'wa kama wantie mondo mi walam Nyasaye mangima. Wuoro man gi teko, jachwech mar polo kod piny. Wagoyo ni erokamano Nyasachwa kuom ng'wononi ma waseneno e thuolo duto. Iber ma nyaka chieng' Nyasaye man kod nyalo kod loch. Erokamano kuom Wuoyi Yesu Kristo mano chwero rembe e musalaba mondo mi wabed thuolo. Erokamano Nyasachwa kuom seritowa e okenge duto kikalo kodwa masiche kod lwenje. Kawuono ichake miyowa kinde kod thuolo mondo mi wawinjie wachni mokalo kuom mumbi jaye Ruodh Nyalo. Teko mari mar Roho Maler otel kuom weche duto ma wabiro wacho. Kendo ka jogi gwedhore kod wachni mokalo e muma yaye Ruoth, iniyud duong' kod pak kinde duto e nying Yesu Kristo. Amen. Yienauru mondo mi amosu kamoro amora ma untie ni Ruoth opaki. Basi akawo thuolo mar puonjora kod jo Nyasaye kuom wach ma wuoyo kuom gima wuoro nyalo weyo ne nyathi mondo odhigo nyime. Ago ne Nyasaye erokamano mosekelo Roho mare maler mondo mi otel kuom wach ma wadhi puonjore kuom gima wuoro nyalo weyo ne nyathi mondo odhigo nyime kata otim kare kokalo kuom singruok mar Nyasaye mangima. Chutho nitie gik ma wuoro nyalo timo, to kendo nitiere gigo ma Nyasaye nyalo chiko wuoro mondo obi owene wuowi kata wuode mondo otim. Apako nying Nyasaye man kod loch kod teko. Muma ma wadhi wuoye kod sani en muma maler mar Nyasaye moting'o muma machon kod muma manyien. Thuon wach ma an go kod kawuono a e muma machon kendo yudore e weche mag ndalo kichako some auchiel chakre kare achiel nyaka par kod achiel ami thuolo mar elo mumbi kama intie kata kawo tas mondo mi indiki wach mokalo e muma Weche mag ndalo ariyo kare auchiel chakre achiel nyaka apar kod achiel. Wiye malo ondik wach ma wuoyo kuom Solomon kendo Solomon ogwedho hekalu. Solomon nowacho niya, A Ruoth Nyasaye, niwacho ni nidag e mudho mandiwa. To koro asegeroni ot man gi duong' mondo idagie nyaka chieng'. Eka ruoth nowichore, kendo kane jo-Israel duto mane ochokore e nyime ochung', nogwedhogi. Nowacho niya, Pako Ruoth Nyasaye ma Nyasach Israel, mosechopo singruok mane otimo ne Daudi wuora, kowachone niya, Chakre ndalo mane aresoe joga kagologi e piny Misri, Pok ayiero dala moro kuom dhoudi duto mag Israel mondo ogernae ot ma nyinga betie mak mana Jerusalem. Kendo ne ok ayiero ng'at moro obed jatend joga Israel mak mana Daudi. Ung'eyo ni Daudi wuora ne dwaro gero ot ne Ruoth Nyasaye ma Nyasach Israel. To Ruoth Nyasaye nowachone niya, Nitimo maber kuom paro gerona ot. Kata kamano in ok niger odno, to mana wuodi mibiro nyuolo ema nogernago. Koro Ruoth Nyasaye osechopo singruok mane otimo Nikech asebet kar Daudi wuora, kendo an e ruoth Israel mana kaka Ruoth Nyasaye nosingore. Mi asegero ot ne Ruoth Nyasaye ma Nyasach Israel, kendo aseketoe Sandug Muma moting'o singruok mane Ruoth Nyasaye otimo gi jo-Israel. Haleluya! Somo ma wayudono mawuok e Weche mag ndalo ariyo kare auchiel chakre achiel nyaka apar gachiel wuoyonwa malong'o kuom ruodhi ariyo mag dhood Israel kendo wuoyo kuom Daudi kaachiel kod wuode ma Solomon. E wayudo ni wach ma wadwa wuoye en gima wuoro nyalo weyo ne wuowi mondo odhigo nyime. En gino mane Nyasaye owacho ne wuoro ni wuoro ok ne timne lakini wuode ema ne tim apako nying nyasaye mangima kendo wayudo ni ne nitie e chuny daudi ni ne berne mondo mi oger ne nyasaye ot ma nyasaye biro dakie to kata kamano nyasaye nokone ni paro ma in go to ber kendo long'o, mak mana ni in ok nigerna ot mabetie, to wuodi mibiro nyuolo ema nogerna hekalu mara maler ma anabedie. Wayudo ka Ruoth Solomon bende wuoyo kawacho ni asegeroni hekalu mari Nyasaye mangima mondo mi koro amigo nyingi duong' nikech chon ni onge ot to koro asegeroni ot mondo mi iyudie duong' Asegero ni hekalu mari mondo mi ibedie, kendo aseomo sandug muma mondo mi aketie hekalu mari. Apako nying Nyasaye mangima, Nyasaye maduong' manyalo gik moko duto. Koro adwa nawuo kuom Solomon ma en wuod Daudi sie. Dai- Daudi ne wuod mare kendo Daudi ne owene tich mar gero hekalu mar Nyasaye nikech mano ne ok nie ting' mar Daudi kaka Nyasaye nosechiko. Ting' mar gero hekalu mar Nyasaye ne nie lwet Solomon wuod Daudi. Kata obedo ni wuon-gi ma Daudi mane ruodh Israel nosekawo thuolo moketo gige gedo piny machalo kidi machalo kite mane nengogi tek nyinyo gik minyalo gedgo ma wang'eyo thurwa ka ne ruoth daudi oseketo piny to kata kamano wuode ma solomon ema ne nigi thuolo kod teko mar gero ne nyasaye od dak Agone Nyasaye no erokamano. Tij Solomon ne en ang'o? Tij Solomon ne en dhi mbele kod tich mane wuon gi oweyo mar gero hekalu mar Nyasaye. Thuon wach no penja kendo keto wach moro e chunya mondo mi apenji nyathi Nyasaye in miwinja ka- kawuononi. Idalau gweng' mi aye, anyuola mi aye, King'iyo mos, wuonu nowe ang'o e lweti mano onego bed ni dhigo mbele mitimo? Apenji nyathi ma wuoyi, apenji nyathi ma nyako, king'iyo dalau, ang'o mineno ka ok otimore? Mano onego bed ni in kaka nyathi dala idhigo mbele. Erokamano Nyasaye manyalo gik moko duto. Kawuono ni ber mondo mi ing'e kendo idogi chien malong'o mondo mi ing'i gigo monego bed ni timo mane wuonu owe lweti ni dhigo mbele erokamano nitie miere moko kata delni moko mane wuoro oweyo lo kendo weyo gik moko mabeyo ei dala mondo mi nyithinde odhigo nyime bende isekawo ting' mar kawo gik mane wuon oweyo kidhigo mbele e yo makare we achak kod gigo manyalo bedo ni miyo nying nyasaye duong' We achak kod gigo manyalo tero nying Nyasaye mbele. Nikech mano to e thuon wach ma an go, be emomiyo akelo wachni e yor kanda. Iwinjo, samoro dala mi aye nogere hema maduong' mipake Nyasaye. Kendo wuonu notemo matek mong'iewo lowo kata okawo lope omiyo jo-Kristo mogere kanisa. In kaka wuod dala, ang'o misetimo e lowo mane wuonu ong'iewno? Ang'o misetimo e lowo mane wuonu ochiwono? Kata ang'o misetimo e kanisa mane wuonu oweyono? Koso in in gi teko kod chir mar sando jo Nyasaye mane wuonu owe kanyo kalamo Nyasaye? Apenji kod kawuononi, ang'o misetimo mating'o nying Nyasaye da, malo ei dalau? Samoro minu kata wuonu ne ginindo kata ne githo ka gigeno wach Nyasaye mangima. In kaka nyathi dala, ang'o misetimo mar tero wach mar Nyasaye mane ma- mamau kod babau jo tiyo tichne mbele? Bende neno kiserem kuom wachni, bende neno kisedong' chien kuom wachni. Samoro wuonu ne jachiwo, minu ne jachiwo ne Ruoth Nyasaye mane ging'e ni ruodhgi. In ang'o misetimo nyaka ne ginind nyaka koro kawuono? mamiyo nying Nyasaye duong'. Ago ne Nyasaye erokamano mosekelo fwenyruok ne kuom wachni ma walero kod kawuononi. Ing'e ni nitie gik manyalo duoki chien. Samoro wuonu nowe lowo mogero ute mabeyo mane ji odake mopango mane giyude pesa ma gikonyorego dwe ka dwe kar mondo idhigi gigo nyime Ichako loko gi pesa. Gin pesa miloko tibayogo abaya kendo iketho e kor piny ma ok odhi kare. Bende iting'o tich wuoro malo kaka Solomon wuod Daudi ka noyudo loch kod lwete. Okwongo ng'iyo ni nitie gima ne wuonwa timo to onego adhigo mbele nyime. Nitie gima ne nie pach wuonwa to onego an bende koro achore okang' ma nyime. Daudi wuonwa nogombo mondo mi ogerne Nyasaye hekalu mangima. To kata kamano Nyasaye ne ok omiye thuolo mosingore kode ni wuode ma Solomon ema ne ketne hekaluno. Abiro kawuono mondo mi ang'isi ni nitie gik mane Nyasaye osingo ni in ema ibiro timo ma ok wuonu ema timo. Ang'o misekawe mondo mi itim? Koso jachien odonjo kod wechene momiyo idwoko chien gik mane Nyasaye osesingore ni nitim kar wuoru? Erokamano Nyasaye man kod teko. King'iyo piny ma kawuono, piny odonjo e chandruok, piny odonjo e mudho nikech nyithindo matindo, yawuoyi matindo ok gidhi mbele kod gigo mane Nyasaye osingore ne wuonegi ni gin ema ne gitim. Erokamano Nyasaye man kod winjo. Agoni erokamano kuom wachni. Iyudo ka dalo ran bedo ni wuoro nosetho, bedo ni miyo nosetho, to kendo ne en dala ma luore Nyasaye, kendo en dala mane ji buore kibiro winj wach Nyasaye, to ne kech nyithindo ok odhi mbele kod dalo lokore chalo gunda nyithindo madho njaga nyithindo madho kong'o nyithindo timo timbe man njawo nikech ok ne giluwo weche mag wuoro mano kama nyasaye ok bi kele gwethne mano kama nyasachwa mangima biro kele mana kuong' lilo erokamano jehova nyasaye man kod teko adwa ni doge dalau adwa ni ng'i malong'o nang'o matimore e dier dalau ang'o mineno ka ok dhi kare wuoru nong'eyo wach nyasaye minu nong'eyo wach nyasaye dau nong'eyo wach nyasaye to in to tinendeni mago ni kawo mi ikelo kong'o emodong' ni imadho njaga emodong' ni imadho ter emodong' ni e gweng' itimo ang'o matimino ok idog piny mondo ing'e ni wuonu ne timo ang'o minu ne timo ang'o mane miyogo nying nyasaye duong' haleluya agone nyasachwa noero kamano kawuono piny okethore piny okethore jokama Mi yudo ka wuoro notho, wuoro ma nong'eyo Nyasaye malich miwuoro. Owe miyo chien, miyo ma bende ne ong'eyo Nyasaye. To nyithindo balo, nyithindo ok orieyo. Nyathi kawo nyaka pala, negogo min mare monyuole, nikech ilaro mwandu mane wuon oweyo. Ang'o ma timino? Be ineno kikawo weche mane wuon oweyo ichoko kamoro achiel? mondo mi iting'go nying dalau malo mondo mi nyingi nowuog ka nying wuonu ma nonindo mane wach mokela mondo mi awachni ni nonri malong'o kendo ing'iri malong'o gima timino wuonu ne ok tim gima ineni donjeno wuonu ne ok tim erokamano nyasaye man kod teko nyithindo manyiri mang'eny modak maonge kod chuogi kendo kipenjogi to biro timoni nyaka neno ni an minwa nodak maonge chwore an bende pod anyalo dak maonge chwora ineno kamano konyo ngimani kendo dhi kodi maber iwinjo ikri mar ketho gigo mane wuonu timo mane ok mi nying nyasaye duong' awuoyo kod kijana awuoyo kod nyathi manyako Akendo akwayi e bwo teko ma Nyasaye omiya kotele roho maler mare ni ikri mar ketho gigo mane wuonu ok otimo kare, gigo mane minu ok otimo kare. Nyathi ma nyako, we pakori ni nyalo dak kendi kati onge dichuo, nikech minu bende ne ok odak gi dichuo. Mano wach marach kabisa. Tinde aneno ka nyithindo ma yawuoyi okawo ting' mane wuonegi otimo ma ok kare. Kane wuonu ajwoga ma thietho kendo ma dilo ji, to ni mano in bende kosenindo, to e gimi kawo. Kendo ji pako kawacho niya, ajwoga mang'ane to nosetho, to kata kamano wuode osekawo kare kanyo. kendo wuode timo maber malich kane wuonu neko we donje e okang' mar nek ni in bende koro ikaw tij wuonu idhigo mbele mano tich marach nonie tich mane wuonu oweyo osiepna nonie tich mane minu oweyo nyamera nonie tijegi mondo mi iketgi kamoro achiel gin e gik ma osethiro dalau Donge ineno ka wuonu noloso dala moloso nyaka kami ike ji moluong ni kaburini, tiende ni nosetho moike kanyo, nyikwayo osetho moik kanyo. In bende isiko ipa kanyo kinyi kokinyi ni loso kami ike ji, iloso liend wuoru. Mano kaka iming' malich manade! None gima nego ji e dier dalano, none kisran modonjo e dier dalano, nikech ok en gima ohonore ahona. Ondiki e Mumba Ayub abich kare auchiel ni richo ok honre ahona, chandruok bende ok honre ahona. osiep na ok inyal loso dala mipaka mi ike ji ni mano kaburini marwa michiel maber ok inyal loso kama mwonyo ji e dala nying yesu kristo mad mago rum iyudo kijana matin ni en gi mon aboro kipenje gimomiyo to ng'isi ni wuon gi bende nokendo kamano tiende ni ominy odokie mag piny nitie wuoro ma notimo gik mabeyo madi kopie timgino nyathi kijana wuoyi nyako madi kopie tim jonyuol mane ni kare tibiro yudo ka ngimani dhi maber osiepna ok inyal pakori ni in be nyaka ikenda kenda mondo modhuro nikech wuonu ne timo mano mano to ndik kanye kata ochakore kanye amiyo nying nyasaye ni duong' agone nyasachwa erokamano mosemiya kinde mondo mi alandgo wachne tamri gik maricho mane wuonu timo to tim kidhi mbele kod gik mabeyo mane wuonu timo mano e kada wami nying nyasaye duong' jomoko timo timbe juok ni gin ajuoke nikech wuone gin ajuoga mano wach marach kendo yiero marach manade erokamano ruodh ngima amina ruodh loyo we wayude somo manyisowa ni kare gik ma wuoro pidho maricho Bende wan kod teko mar muko. We asome buk mar jong'ad bura auchiel kwan matindo piero ariyo gabich nyaka piero ariyo gabiriyo. Erokamano Nyasaye. Muma wuoyo kod Gideon kendo Nyasachwa olimo Gideon nikech tim wuon-gi ok ber e nyim Nyasaye. To Nyasaye nyalo tiyo kod wuoyi mondo olok timbe maricho ma wuoro timo kendo wuoyi nyalo konyo dala mangima e chandruok e masiche e gik maricho mane wuoro marach opidho teko dog ni nyasaye mangima muma wacho niya e jong'ad bura auchiel kwan matindo piero ariyo gabich Aka piero ariyo gabiriyo wacho kama, Otienono Ruoth Nyasaye nowacho ne Gideon niya, Kaw rwadh wuoru gi rwath machielo ma hike abiriyo, kendo imuk kendo mar liswa mar Baal ma wuoru orito Bende ing'ad siro milamo mochung' e bathe. Eka iger ne Ruoth Nyasaye ma Nyasachi kendo mar misango maber mowinjore e wi pidhni. Kaw rwath machielo iwang' kaachiel gi yiend siro mas- miseng'ado ka misango miwang'o pep. Omiyo Gideon nokawo jotichne apar mokonye timo gima ne Ruoth Nyasaye ochike. To ne ok ohedhore timo kamano godiechieng' nikech noluoro joodgi kod jodalagi, omiyo notime mana gotieno. Nying Yesu oyud duong'. Ing'eyo ni ng'eye ma pok ing'eyo, kendo fwenyruok ema pok obironi. isetemo chwo kendo onge tiende ni mise kata misango kata gik mane wuoru opidho pok imanyo thuolo mondo mi remb yesu kristo ogol ni oko donge neno ka wuon gideon oketo nyiseche manono e dier dalane ema oketo ni lamo to nyasaye tiyo gi gideon mondo mi olok weche machalo kamagi kendo nyasaye wuoyo kode gotieno ni winjo gideon gik ma wuonu opidho kagi ok kare tadwa ni mondo mi ati kodi ka wakethogi te osiepna be iseikori mondo mi nyasaye oti kodi ka ketho gik maricho mane opidh e dier dalau mondo mi dalau ochung' tir ka lamo nyasaye kendo ochung' kod nyasaye In miriembo jo Kristo mane wuonu otho kogero kanisa kanyo kendo imayo gi lowo bende neno kirwako kuong' e dier dalau bende neno kitimo tim ma owechore e dier dalau gideon konyo dier dalagi kendo konyo israel mangima iwinjo nyasaye oseikore mar chung' kodi mondo mi los kendo maber mar misango o ruodh nyalono nyasaye mangima nyalo tiyo kod ng'ato mondo mi oger s- kendo mar misango kipudho oko kendo mag liswa mane wuone ogero isekawo thuolo mane isekawo chung' mane mondo mi nyasaye mangima otimni hono kendo lok chunyi mondo mi tak tiyone kod teko kod nyalo to kanye ma nyasachwa biro ting'ie malo iwinjori chutho nyasaye mangima samoro king'iyori odi ok dhi maber dalau ok dhi maber to ok isefwenyo ni koso bin wuonu nopidho gimoro marach koso bin anyuondi moro nopidho gimoro marach mondo mi famili ni odhi maber mondo mi anyuondi odhi maber wuoyi matin non ane nyako matin non ane gimomiyo keny kethore dwe ka dwe keny ni okethore tiende ni nitie gima nopidh marach wuoyi matin non ane ngimani samoro wuonu nopidho gik ma ok mi nying nyasaye duong' ineno ka daudi opidho gik ma miyo nying nyasaye duong' ka solomon odonje loch to okwongo neno mana ni teko mar nyasaye mokwongo miyo duong' okwongo kwa rieko to gero ne nyasaye ot kendo gero ne hema mangima minyalo lame nyasaye mima nyalo miye nying nyasaye duong' moomo sandug muma mokete dier od nyasaye mondo mi omi nying nyasaye duong' agone nyasaye erokamano ng'iye lelau ng'i ane ka nitie gimoro ma nopidhie marach ng'i ane ka nitie kanisa moro ma nowe mondo mi oger to ok igero ng'i ane ka nitie tich nyasaye moro ma nowe mondo mi itim to ok itimo nyathiwa ng'i ane jehova nyasaye nitie oseikore mar chung' kodi e wachno Adwa na wachni kod paro maliw kendo paro mariek kendo pach roho maler ni kitimo gik mamiyo nying Nyasaye duong' tinendeni king'iyo dalau miketho maricho manowe tiluwo mabeyo manyalo miyo nying Nyasaye duong' nitie gik ma Nyasaye nyaka timni e ngimani kata kitimo gino mane wuonu oweyo mane miyo nying Nyasaye duong'. Imedo tere ngas mamalo kane owe kanisa kapok ogero, timedo gero kiting'o malo. Nyasachwa no nitie gik mohiko ni mobiro time ngimani. Ane gik ma koro singo ne Solomon wuod Daudi. Kisomo weche mag ndalo mar ariyo no, chakre abiriyo, kwan matindo apar gariyo nyaka apar gochiko, Muma wacho niya, Muma maler mar Nyasaye. Weche mag ndalo mar ariyo kare abiriyo kwan matindo apar gariyo nyaka apar gochiko en somo mar abura adwa ni ing'e ni kitimo maber to nyasachwa bende timoni maber ruoth nyasaye nofwenyore gotieno mowachone niya kendo hekaluni mondo obed kama itimona misango Ka aloro polo ni kik koth chwe, kata ka kelo bonyo mondo ocham piny, kata ka oro dera mar tho marach, ka joga miluongo gi nyinga obolore kalama kendo dwara ka giweyo yoregi maricho, eka nawinj e polo mi nawenegi richogi kendo nares pinygi. Ka gilemo e hekaluni, to anarang-gi gi wang'a kendo nawinj gi ita. Aseyiero hekaluni kendo awale obed maler, mondo nyinga obedie kendo arange gi chunya duto nyaka chieng'. To ka in to ka to in ruoth koro wuoyo gi Solomon, to in kiwuotho e nyima kitimo duto masechiki kendo kimako chikena gi buchena kaka Daudi wuoru notimo, eka anagur loch mar nyikwayi mana kaka nasingora ni Daudi wuoru, kawachone niya, ndalo duto nyikwayi nobed ruodhi mag Israel. To kulokoru mi ok umako wechena gi chikena mana keto e nyimu, mudhi tiyo ne nyiseche mamoko kendo lamogi Napudh jo-Israel ka buya, mi nagolgi e piny ma namiyogi. Kendo hekalu ma asegwedho mondo nyinga oyudgo duong'ni, naketh mondo olal e wang'a, mi noloke ka ngero, kendo gima ji duto jaro. Agone Nyasachwa erokamano kokalo kuom ndikone. ka wabolore kendo waluongo nying nyasaye kod teko ka wamako chikene kod buchene to wanane duong' mar nyasaye kendo kokelo tho kokelo det bonyo to wan joge mosewinjo wachne kalame enotimnwa ng'wono enotimnwa maber to ka walokore muma wacho ni ka walokore ma wawechore wachako lamo gige pinyni wuoyi matin kiwe weche mane wuon udhigo mbele ilokori itimo weche manono weche ma ok mi nyasaye duong' nyasachwa wacho ni nopudhwa oko kabuya kaka nopudhwa oko kabuya nonri ane ng'iri ane bende owinjore nyasaye pudhi oko kabuya Agone Nyasaye erokamano, Nyasach singruok, Nyasaye machopo singruokne kare. Iwinjo weche ma wuoyo kuom mumb Nyasaye. Nyasaye chopo singruokne kare ne dhano, kendo chopo singruok mosingore ne joge kare. Ng'iyane yore ma Nyasaye osetime kod wuonu singruok. Ng'iyane yore ma Nyasaye osetime kodi singruok ne in owuon. Ng'iyane Ka po nono ni Nyasaye noketho singruok mane otimo kod wuonu, donge inyalo loso kendo? Donge inyalo chungo malo kendo nyathi Nyasaye? Donge inyalo duogo malo kendo jaye Jehova? Nyasachwa oikore mar timo maber. Nitie jok mane piny odargo, kendo nitie jok mane ofel e wach Nyasaye miyaloni. Nitie jok ma nodok chien moweyo wach Nyasaye, to Nyasachwa no ane gi malo kendo. Nyasachwa nochung' kodgi motegno kendo. Agone Nyasaye erokamano. Kawuono kata tinendeni, luonga luonga nying Nyasaye e ngimani. Luonga luonga nyinge. Luonga luonga nying Yesu Jawar. To ibiro neno gik madongo ma Nyasaye timo e ngimani. Agone Nyasaye erokamano. Nitie pile ka pile jok moyie kikwero wach kata kipuonjo wach gin jok makare e nyim nyasaye weyne ngeche apar gariyo kare achiel wacho nang'o ka watieko mae wach nyasaye mwatikogo ngeche apar gariyo kare achiel kasto walama lama ng'at ma ohero rieko bedo mamor ka onyise gima rach mosetimo to ng'at motamore ni kik rieye chalo mana lee Winj weche duto ma wasewacho kendo weche duto ma nyalo konyi e ngimani. Nikech sa ose gik marach, los kindi kod Nyasaye. Kik ichal le kiwinjo wach Nyasaye mi lokri ka ng'atno ma ok dwar konyruok. Kik ichal le muma wuoyo e ngeche ni ng'at ma yie ikwero kendo winjo wach ma ikwerego richo mosetimo en ng'at ma jahawi, en ng'at makare. Agone Nyasaye erokamano. Atieko ka wacho ni mad Nyasaye telni e weche duto. We walam. Wuoro man kod teko, Nyasaye man kod winjo. Asewuoyo kuom wachni mondiki e Mumbi Maler. Yie mondo mi itimie ng'wono ne dala moro kata ot moro. Yie mondo mi itimie ng'wono ne anyuola moro, yaye Nyasaye mangima. Mondo mi ilokie chuny jogi, Nyasaye mangima. gi a kuom weche mag piny kata obedo ni gin gi chunje mag dwoko wachni chien ok gidwa tero wachni malo yaye ma dijiwi e chunygi kokalo kuom roho mari maler kokalo kuom wuoyi yesu kristo ma notho e bau amiyi duong' kod teko amiyi nyalo duto yaye nyasaye mangima med tiyo kodwa tijeni makelo geno Med tiyo kodwa tijeni ma miyi duong' nikech ne ruodh geno. Amina ruodh ler. Yie mondo mi wach ni odonj kuom jogi ka giyudo resruok kendo konyruok. E nying Yesu Kristo man gi loch. E nying Yesu Kristo man gi nengo. Apaki kendo adendi kendo agoni erokamano. Ei weche duto imed yudori kendo imed tiyo kodwa makare mana kuom lochni e nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Amen. Erokamano. Ma en owadu Odek Onje. Aja Karachuonyo mad yiedo. Mad Nyasaye bed kodu. An jatich Nyasaye kokalo kuom yalo, kokalo kuom wende. Kata kidhi e YouTube imanyo nying mondike odek onje ibiro we- yudo wende mag Nyasaye magwedho Nyasaye kanyo. Ng'ato manyalo bedo kod wach minyalo lame Nyasaye, nambniga mag simu gin nono abiriyo abich ochiko nono abich abiriyo auchiel auchiel abich nono abiriyo abich ochiko nono abich abiriyo auchiel auchiel abich mad nyasaye gwedhi ka wagwedhore kanyakla an mana ka jayalo kokalo kuom duond nyasaye an ok anyal timo to nyasachwa manyalo timo